Igoro ntwanyarete koenia momo mwabo Richard Mwemwa Nyonka okorokwo ng'a Teresia. Abana inche bakagwede nabo basogete ase obonge sana gochia ase omoyega oyio. Ebiongozi nabirobio bia two term na ebia one term mbianchete ase obonge sana. Kere narenge ororo inche neti chingaki chiane na mokwo oye kona nanye kobarema eyega buna eyio egere ndore ng'ike egasi ende eground gotegerera abanto gotegerera ebiongozi egere manye ng'ingwere ase abanto iga naroche ororo. Ase evidio ntete mbarokie eyemo ase eyemo ebinto naroche ororo, lakini ntarakora boigo, onye na ritang'ani okora chividio chiane Mokwa-Times, ira chingaki chiago subscribe, like and comment, eye kore nere enchera yoka orakonye Mokwa-Times. Baria bagane kong'akera esimi namba ere nere abwo ng'akera anytime, egere twanyara gosanga. Egento egetang'ani naroche ororo neke, abagusii na abanto b'omorembe. Ase egencho arengeo monto tagetwe, risasi ndiarotetwe, tiagasi ndiarengeo, abete buna amatanga ande bwensi, ande onsi akoba ekenyoro kia gusii. Abanto bagachoa bagategera ebiongozi korwa omochakano mpaka omoerio. Babe aba two term gose aba one term, mbaetwe ribaga riabo. But ribu- but rirorio boru twakarorire ekiongozi gekure oyonde rikondo ntwaroche this time round. Kera omonto aetwe ribaga riaye agakwana ebinto biaye ebia two term, ebia one term, ching'aki chikasuka. Nagogetigwe sana ase omorembe orengeo. Abagusii twebegete igoro mono, gekora tworogeti ng'a ntobwate amasikani, naende ntobwate egento gokong'a obotoereru Ntotagete kera omonto anyore ribaga riaye ense eye, akore ebiria aroche korora biramokonye. Eki gento kia maana sana. Egento gia kabere ndabatebi igaa, abagusii mwanyarete koorokia abanto ba isiko ing'a siasa eye yaito tobwate gusii aa, na tominyokane na toramonyokani, Ntorie neminsa. Ase ki? Abanto basiirete richando nyonga korwa chinsemo chionsi. Oria agocha korwa omoaka 100,000, oyonde 500,000, oyonde noyo arenge amatanga ayio yonsi. Ekio nakio tokoroka ng'aki omaete? Omogusii. Inche naye nabagusii, totaragenda siasa, intwe babere ninki? Nabagusii. Eki negento kia maana sana. Ko ebinto mbirobio biankuneti igoro y'amatanga, ekemo kiabo lateness. okonyorwa amatangaria aye nyore chinserete, ase inche ngiankorete sana, omong'ina buna oria bw'ekanisa abwate koenigwa kulingana na ekegusii giaito, by saa kumi na mbili omo omobere ochiete nse, lakini chinsa mwaroche amatanga arierete, chinsa omong'ina omong'ina oria aterimbogeti gochia riroba nse, it was very late. Ase ekegusii igo tari buya, kayio amagoso arenge, omoroberi bw'abanasiasa. abanto abaange bakwanete, bagotetia amang'ana amange, bakaira chingaki chinyinge, mpaka chikagera matiang'ina nonya nere biakomonene bono agateba yaya mwanyorire mono, tiga bono tosoe ebiongozi ebi na bono Kalonzo Musyoka bache iga iga, bakore basoke. Bakaira chingaki chinyinge bakagera abanto bakarua obotuko amatanga akere botuko. more especially ase abachumba. So Anthony kibagende next time koranyore ribaga riokorania amatanga, make sure ng'a speeches nchiiyio omonto okwanetanga ng'a naye ebieka abande ba wave, kiakogera iga gusii one term, iga iga twensi naba amatiang'i. Bono twensi pi inki kwagototebi? Abanto bare okwana abageni buna Babu Owino, Edwin Sifuna. na abakei iga baria basemeire nabo Kalonzo Musyoka, laki na of course Justice David Kemaraga na ma David Kinani Maraga na Matiang'i. Lakini the rest of the people mbare gokwana enchera eria bakwanete egeka mono, bagaka siasa yabo, ekagera ng'a mpaka omobere ochia goturumbokigwa very late, that is not according to the Gusii customs, tebwenerete gokorekana bo igo. Goons nchiarengo, lakini nere chiarengo chiaye nsebo nkunyu nkunyu, mbaroo ntomaete ng'a mbaroo baratomutwe gose aria iga abwo, lakini mbaroo abake abake abaibi oboibi boria oboko oboko buna inche bono ekero narenge ororo, I felt very bad ng'a emicrophone yane, ekechana kiane ekemo gekombogoria ebag, emicrophone yane ekairwa, bono ng'a mbwate eyemo imbwate ibere, naki ngochia gokora chiinterview, eh! Naki ngochia gokora chiinterview ekero mokogira emicrophone yane, kei. Korende bono totige Maikrofoni yane kogenda, abagusii baminto. Egento kiane nanyarete korora nkeri ng'a Matiang'i nabwate egraund. Matiang'i nabwate egraund gusii. Matiang'i nabwate egraund. Onde bwensi otari na Matiang'i, biamosambire, biamosambire pi. Nabo oragani gokora ekio oroche lakini gusii akore siasa soa ase Matiang'i. Ng'o omanyete ng'a Simbarati nabore omokutano. Ogusii, 2022 kwakorigereire Simbarati ng'a omaete ng'a kane ekere ase atari koenda mokutano, inyorete ekero kende iga iga abamachoge Joash Mangi na Asiriti ng'ina. Alafu tokamanya konyora ng'a noe arenge Simbarati oyio despite William Ruto koba oo, despite abanto ba tanga tanga chingaki echio nachio bare barenge abange ororo, lakini Simbarati akagenda oo agakwana mpaka esegi ekaba oo inyorete. Ase onsi oracharogete akabwata chimbarati, onsi orakaruta onse ase eng'encho arenge aro. Lakini ng'a omaete ng'a mpaka amatanga ya onyonka oyo okampenete chimbarati twenty twenty two ng'a nabore. Otabeti na matiang'i obwoba buna obwo obwo chimbarati atwarete nabo ogotwara. Egento ekiya naro yareseti, nategererete Antony Kibaki aria gocha gocha gocha gocha gocha gocha. Aria inki totuchache sauti kwarenge, lakini tokwanereti magenderero nonye ne erimo, which means when it comes to development ninse ore. Antony Kibaki endi, itwarete matiang'i korwa America, ache koboria o president, tari ase eng'encho are omogusii, tari ase eng'encho agwanchete, ase eng'encho matiang'i akorete egasi. Inki torakonye amatiang'i otari gokora egasi buna ebiongozi? Na inwe bono kora egasi ekero morokia naki mokoa amatiang'i ribaga, onye abachumbe baye bagokora egasi, nere nabo agochia gokora ki? Egasi. Lakini inyarekane ng'a inwe more oo mokirete, moria okora gasi, egoti yaye mobwatererete, it can't work that way, you must wake up. Ase teigo gwakwanerete. Egento ekiya naigwete, Anthony Kibaki was more loyal to Linda Mwananchi than Jubilee. Timaeti gose onde naigwete kagokwana amang'ana a Jubilee iga aria mono.

There is no way. Matiang'i mpaka igo amasikani aya ekero are gusii igaa. Ase eng'encho inki ngokwana nabo igo? Chingaki Matiang'i chioka akwanete mwarochi konya abanto abande bachiire, abande barosire. Mpaka ekabidi Matiang'i a cut short his speech. Naende abwo Kalonzo, mpaka abageni bande barengeo. Matiang'i akwegwa prime time ekero are ase efunction ende yonsi gusii igaa. Egento gia kabere. Naki moraimoke motenenie ebiongozi mochake gwenda onsi onyonka, momanyete kabisa amatiang'ina aro. Esisifu nagwende onsi onyonka buna ng'o? Ntobwate machogu orenge are, machogu mplan ki mobwate nere? Ntobwati emerengo ebere gusii, omorengo na oyomo, oyo Jubilee. ekogenda against UDA. Bono ekero ogotenenia abanto kwende onsi, Matiang'i arakana rende, mokosana Matiang'i? Tiga Matiang'i agwe amasikani aye, ekero are ase efunction of this particular level. Abanto abange bachete are, Matiang'i obaretete. Igo bono ekero are function of that particular level, tiga aigwe amasikani aye. Egento kiane arealizeti, inama ninche enyene teri ne matiang'i mono. Eri Yosefu naye ateba matiang'i ng'a kaam toikaranse emesa togambe. Orengo narenge a bit considerate, naye akwente buna omonto ore mature akamanya ng'a eteritori eye ne ya matiang'i. Lakini eri Yosefu natete ng'a kaam toikaranse, ngoa twake chitiagazi kiang'u kiang'u. Matiang'i tari kwo. oridunse buna tari ikwo obobe bw'owino. Ntori gosoa level eyio tiga twancherane ase amasikani onsi, ase amasikani onsi. Lakini nare nse inche omanyete onye ndoche ng'aki tobwate abajumbe abwo batano bare Linda Mwananchi, ngobasaimie bare igoro ya Matiang'i, Matiang'i are iga, Matiang'i na omotaratibu, Matiang'i na omochapa kazi, Matiang'i ya kare nimochiete oo, mogakira. Igo bono Matiang'i are kibyake nainwe kibyenu. Igo gose tobwate rinde mwananchi, togatwarana Jubilee. Noway, etask mobwate Anthony Kibakeni na abande, kimore rinde mwananchi, inyora ng'a aria mwensi pi morana matiang'i, plus rinde mwananchi eywo yaino buna moroo, gekogera there is no way eranyarekane ng'a itobwate chindume gose ibere. Nigo etwa Babu Owino ateba ng'a Anthony Kibakeni nigo akegwa ekero egitutu chia chisauti. Egitutu chia chisauti nigo ekomonto egasi tari matiang'i gose rinde mwananchi, na amagenderero gokora abananchi. As simple as that. Ntoigweti ase bagokwana amagenderero. Ki tokominyokia ri twatwa riria ase inchuo egasi igoro aria, tiga toimoke intwe totebe abanto baito ng'a bari more ebirogo ebi bike bike bike bike kora chigasi. Mbuya mono sana ase okora chingaki chiaino chia okorora, ebi nanyarete ko observe yesterday. Ira chingaki chiaino, subscribe, like and comment, eke nenchera yoka morakonye mokwa times.